Studentenan, awe nos ta den mersei liderazgo anto nos hasi un eskoho. Nos ta den sta den temporada hopi artistiko, kultural. E eventonan tur ta sòru ku nos ta duna atenshon tambe na lidernan, role modelsnan, ku ta trese un algo otro de foral pa nos comunidad. Manera semper nos a sòru pa pone bo na bo atencion e lidernan cu nos tin den nos nacion. Hopi di nan bon sa di dje, pero awor aki bo ta sa y ser a conoci cu nan. Awe specificamente nos tin un role model, un camahiguero cu m'ha conoci un ai pasa. Anto e e guy aki ta multifacetico. E tin e ta asina talentoso cu bo ta bisa, e e, kico e no por haci? Pero e tin I a kaba años foral riba social media ta hopi konosí komo PJ Snatched pasobra e tin un arti, un talento pa ku kabei i wenkbrou di hende, pasobra e kasa snatch ta parti dje wenkbrou. Pero einan bo ta mira kuantu talento i di unda tur e ta sali. Dus awe nos tin'e huntu ku nos, anto nos lo hiba un kombersashon asina pa bo por mira ku semper bai tin speransa pa nos hobennan, tin speransa sigur den e kuadro ku tin hendenan pa sigui Cu e tarea aki. Hunto cu nos awe mi tin Jay, nan tin mi Princy, Princy Jay Martina, for di Hulanda. Jay, cuando bay cu bo, ora bo tende palabra liderazgo, kico ta bisa bo? Ah, mi ta bisa mi hopi cos, si. Ta bisa mi hopi cos. Ta un, un druk hopi grandi, eigenlijk tambe. Pasobra bo ta un role model pa hopi. Anto mi mes ke ta un rol model pa hopi tambe, foral pasobra nos yu Kòrsou semper ta wòrdu pinta malu, foral na Hulanda tambe. Dus ku ami ta un yu Kòrsou ku mi tin binti tres aña, ku mi tin mi mes negoshi na Hulanda ta hopi bon. Dus pa ami e ta asina un kos, e ta hasi ami fout ku mi sa ku mi ta hasi un kos bon. Kon bo karera kuminsá? Pasobra hopi hende Ya por conoce bo por ta di cabey pero bo tin bo ta coreografo bo ta haci diferente cos. Mi ta haci pida pida pida cos. Bo a participa tambe den X Factor si mi tira na Hulanda dus con bo carera cuminsa? Bon ya mi mama ta e e motibo di como a cuminsa cu hopi ela su ela support mi den hopi cos cu mi ta haci. Mi tabata canta e baile fe chiki. Anto asina mi a cuminsa ripara cu mi mama ta haciendo cabey, mi mama ta haci cabey fe chiki caba. Anto mi a cuminsa ripara cu mi ta gustando hopi cabey, mi ta gustando cos di make up, di beauty, tur cosa nog wat. Anto asina mi a cuminsa haña manera e gana di haci un cos. Anto mi a cuminsa trae di mi primanan. Anto asina mi a kuminsá hasi mi mes kos. Te awor ku mi tene mi mes bedrijf, anto ami ta een van de jongste zelfstandig ondernemers na Hulanda ku ta binti tres en ku tin su mes negoshi. Kon kon bo a realisá ku te sete talento ku bo tin? Ken pa bo bai skohe di tuma e riesgo di kuminsá bo mes negoshi? Ya, kon Maria di sa tabata mas ku mi ta lanta mi ainta pensa iba kabei, mi ta drumi pensa iba kabei, mi ta drumi pensa iba makiahe, mi ta drumi pensa iba tur kos. Dus mi di ya, pa mi hasi algu ku mi no gusta, pa mi lanta mi ainta bai hasi zorg òf wòt wòtèver, mi ta prefera hasi un kos ku mi ta gusta. Anto, asina mi a disidí lego mi ai tur kos numa, anto hasi el. Ken ta bo role model? Mi role model ta mi mama. Mi mama ta ègt mi role model den hopi kos. El a steun ami ku mi ruman hòmber. Mano amo grandi, anto a la support mi den tur cos cu nos a haci, anto mi ta hopi gradicido pa esey. Kico ta e vision cu bo tin pa bo mes bida? Bo tin, bo mes ta bisa, binti tres aña, hopi hoben, pero kico ta e, unda bo ta mira bo mes? Unda mi ta mira mi mes? Aki dos, tres aña mi ta mira mi mes un negoshi mas grandi, mi ke, souzo mi no ta from plan di keda Hulanda tampoco, mi ta from plan di travel. Mi ta trahando cu poco artista na Hulanda caba awa ke dus mi ke bira un un celebrity hairstylist cu mi por haci de todo. Dus mi por travel bay aki bay aki. Mi ke tin mi mes negoshi, mi ke tin mi mes lugar tambe. Dus mi ta pensando pa haci hopi cos aina asin. Enton ki Corsou ta nifica den pa Jay? Corsou ta nifica pa ami un entrada pa hopi. Pa mi mes no mi mes no a verwah cu mi arte of mi mi trabao of mi social media a A ta trenta anda na hende asina na Kòrsou aki. Dus pa mi repará kon hende ta reag'é riba kosnan ku mi ta hasi en whatever, foral na Kòrsou aki, ta un kos hopi bon pa mi. Dus e ta un entrada pa hopi. Anto e ta e ta un un un ya, siá manera mi a bisa e ta un entrada gou, e ta hopi bon si. Anto kiko bo ta hasiendo awor aki na Kòrsou? Aki mi ta mi a bin aki so spes speshal awor aki pasa kabei pa Karnaval. Dus mi ke hasi un workshop tambe. Mi ta bin ku un workshop denter.

Anto, ya, esei nan eigenlijk ta mi ta bezig kune awaki, ech. Social media ta importante pa djei? Sí. Social media ta un parti hopi grandi pa ami, paso social media a hiba mi unda mi mester ta awaki, sí. Men foral pa e hende nan ku no ta komprendé. Foral nos tin televindentenan ku tin ora ta bisa, No, no pone bo kosnan ei riba, etcetera. Pero kon abo hasi uso di usa social media pa Pa hiba bo yega na bo metanan. Wak di p'o mei e ta mas e opvoeding ku mi ama ahintu. Ami tabata malanta ku no ta tur kos ku bo tin ku mustra hende, no ta tur kos ku bo tin ku pasá, laga sa ke bo ta hasiendo. Pero nan lo ta bisa e kosnan bon tambe ku bo ta bisa sègma. Dus e kosnan bon ku bo ta sègma mustra sègma, yais eseinan ku hende pa ami anto nan ta e ta vala òf mas. Anto si ami a hasi di mi parti di ku ami ta. Por mustra tur cos as in mi cabijnan as mi talento anto dicon na dus ami ta ami ta hopi open si mi ta basta open di mi bida ami tin nada di sconde fe dia cu mi mama support mi den tur cos cu mi ta haci ma manera perde cunes un style. Lo comprende. Kico bo lo conseha otro hobennan sigur cu tin interes den mundo artistico, cultural, creativo? Kico ta bo conseho pa nan? Bo ya mi conseho ta haci tur locual cu bo desea. No wanta nada atras. Un bia bo ta biba. Mi a repara tambe cu hopi cos mi a lega omai pa hende, mi ta lega omai pa otro, anto mi mester bai patras. Anto ami ta prefera di haci un cos cu ami mes ta contente di dje cu mi ta lanta binticuater shete cu mi ta mi ta happy about it cu mi ta keda atras anto mi ta keda regret un cos cu mi na a haci. Busa mi conseho ta egle pa tur hende haci tur cos cu bo ke haci cu bo bida, anto bay pia. Por ultimo, kico ta un quote cu abo ta bo motto tamen cu bo ta biba pe? Um, Never say never. Never say never. So. Televidentenan, mane bo sa mes atende di Jay, e caballero aki, ta un hoben, 23 aña di edad, un empresario, biba na Hulanda, cu tin hopi curashi, So di mester tin un role model ainda e tin e hopi caminda mas pa cana e mester bisa bo cu den e e partinan di su bida e esencianan cu el a tuma cu un cos cu ta importante e tin curashi e ta sigur di locual cu e ke haci anto e quote cu el a caba di duna nos na final never say never nunca bisa nunca tene e hopi bon na cuenta nos ta ban pa un break comercial y djis nos ta back cu mas den Mercé.